A be' ti'n stydio yn uni? Yym fi yn neud cerddoriaeth. O neis. Ie. So yy be' ti'n neud gyda be' ti'n neud? Chwilio am waith ar y funud. Hmm. Trio chwilio'n galad ond bob dim ar y funud ma'n js yn mental ti'n aplaio amdan rwbeth a ti js 'im yn ga'l 'im byd nôl. Ond dwi'n meddwl mynd i prifysgol mi blwyddyn nesa i neu' nyrsio. Ia. Yn Bangor neu yn rwla arall? Yn Bangor. Ah neis. Bai di oed o Iwan?

So, mae rhoi fy hunan allan a bach yn, bach yn newydd i fi, so fi'n... Uh, dim ond pan fi wedi cael cwbl o peint, fi'n rili really rhoi fy hun allan na, so fi'n cael hwn lawr. Oh god! cael, hwn lawr fi, a wedyn felly fyddai'n teimlo bach mwy cyfforddus. Di'r bwyd yn neis? Sut mae'r prawns chdi? Prawns fi'n rili neis, sy'n sal yn neis.

Be' 'di favourite film chdi a be' 'di fa- favourite... O ma' wnna'n cwestiwn anodd iawn. Fi'n joio Forrest Gump. Hmm. Forrest Gump achos ma' 'da fe jyst cymaint o wahanol layers o os ti'n w- os ti'n darllen os ti'n rili darllen rhwng y llinelle ma' 'da ti cymaint o wahanol haenau o o fel ystyr a phethe a ma' jyst mor... Cofio gwrando arno fi 'wan pan dwi'n gofyn i chdi oce do? Chware dy emosiyne ti yn rili dda.

Cloi! So... Ie. ...be' 'di'r peth fwya embarrasing ti 'di neud ar noson allan? Oh God. Fi jys yn chwydu. 'Na gei fi neud rili. Nes i paso allan es i Saint John's yn Maes B i Meifod. Ond fi'n gwbo pryd i stopo t'mo'? Fi'n un o'r pobol 'na sy'n stopo yn digon cynnar. Hmm. Wel fi ddim yn ei fwlo'n hunan. Cyfadda wan, be di'r peth mwya barus wyt ti wedi neud ia? Rili, pan dwi'n meddwi dwi'm yn bothered li, pan dwi'n meddwi dwi'n mynd ar stêj y bywyd lle... Fi same. ...oes 'a ddim byd yn poeni fi. Dwi 'di jympio ar ben tacsi unwaith yn dechra stripio. Ma' hwnna'n news i fi. O, t'mo', na, ma' wnna'n... Jyst normal night out. Jyst normal night out t'mo'? Jyst normal 'di wnna li. Be di hoff chatterplain? Be ydi y chatterplain gora sa chdi'n iwsio ar rywun? Fi'n un o'r pobol 'na sy fi ddim yn swil ond fi ddim yn hyderus chwaith os ma'n neud sense. Hmm. Fi ddim yn mas i pwlio fi myn' mas i joio t'mo'? Hmm. Ma' 'na weld yn neud yn iawn efo'i gilydd yy jyst dwi me'wl bod o 'pyn bach yn ifanc 'da. Yym. Dwn i'm. Dio'm yn ofn roid opinion o o be' mae o feddwl a petha. So, na, dwi me'wl bod o'n neud o dda fyny ŵan. Dwi'm watshiad Love Island. Nes i watshiad y blwyddyn yma. Ti'm yn watsio e? Hwnna odd yr un gynta i fi watsio yr odd blwyddyn yma. A fi. O'n i'n... Nes i joio fe a neith yy ffrindie fi 'di ca'l fi mewn i fe fel ma' raid ti watsio Love Island neu ti misso allan. Ti reit sws o cydl iddo fo a deu ta ta. Fatha chwaer fi nath deu 'tha fi yli bod sa chdi'n enjoio fo so nes i dechra watsio fo efo hi